le kgone re tlo kgwetša melaetša e le gore e tšwa go mangwele a rena re tinyeke a yona beke re lego mo go yona okay ke na le the ace of staves ke na le the emperor ke na le the prince of sacred circle ka buša ka ba le the moon card ke tlo thoma ka karata tše tše four pele then ra kgona tira tše ding ka morago okay ka molaetša le gore ke a hwetša o e le gore o lebane le wena wena e le gore reading e bolela le wena tšatši la lekgono goba yona beke yona ye re lego mo go yona go ka lebelela karata ya ya the ace of staves e na le an ank an ank ank ke tše dingwe tša dilo tše le di be di šomiša ke the egyptian ka nako yela ya bona pele ba ka um ba ka fenya ba tsena ntweng goba bile ba fenya ke the roman empire pele christianity ka ba gona pele ntho e ba bitša re ke the roman catholic church e ka ba gona so ke na le the ace of staves ka yona anke anke ke tlatla ke dira video ka yona anke e representa nka no re ke um the trinity ra tseba gore ka seroma the roman catholic trinity ya bona ke um modimo ntate modimo morwa le modimo yo mokgethwa mola e le gore ka the egyptian e mina um re thoma ka mma mma o mokgethwa ke the mother earth and then gwa buša gwa tla papa and then wa buša kore ba leineng la, la, la, la mma wa ba leineng la papa and then wa buša ya mafela ba leineng la morwa kore um this party ya mo godimo yekhi o ka reng ke round nyana gantši e representa womp ya mosadi ke mo e le gore um pelego e ba gona and then mo e le gore patlana yekhi e representa um bonna mo e le gore peu ya gore go be le setšhaba peu e tšwa gona and then mola fase mona ke mo e le gore ke yone e represent-ang bana akere kore ge ba bolela ka morwa morwa kore doesn't matter ba no mmitša as morwa mara e ka ba mosetsana e ka ba morwa jwalo le jwalo mara o no wela under bana ka moka ba wela under lefapha le le tee. so um sona sefapano sela sela sa the roman catholic church sela re bonago morena jesu ka mehla a se beile magetleng a gagwe ba- ba- ba mo koketšetše mo go sona se tšwa go the ank but bona ba itšhentšha ba re eh, leineng la la ntate la morwa la moyo mokgethwa mo le le gore the ank original e re leineng la mma la papa and then le la morwa so um ka yena karata yekhi e na le the emperor e na le the prince of the sacred circles e buša gape e na le the moon badimo ba gago molaetša ke molaetša e le gore o tšwa go badimo ba rena ba e le gore ba mo kganyeng badimo ba gago ba go botša gore go na dilo tše e le gore di tlo bulega ka mara bophelo ba gago a kere and ebile ba rata kudu ge o ka kore o go back to the roots a kere gore ke thute tradition ya geno ke thute setšo sa geno ke thute setšo sa gago gore na o tšwa o le kae dira tše mangwele a badimo ba gago goba mangwele ao a semoya ba bego ba di dira ka nako ya bona ka tšona karata tše ba re wena go tla gago mo lefaseng o tlile for a purpose ga se o tlo go ipshina ka menate ya lefase o tlile for a purpose a kere ka nako e ntši ge re belegwa because gore re kgone go tla mo lefaseng ke nto la gore energy ya rena e santše e kore e vibratile mo fase and then kone re kgona go tla mo lefaseng a kere ene go tla gago mo lefaseng family ya gago ke family le wena o ke choosetša yona ge re le mona on the universe a kere re le at the cosmic energy ya rena ka moka e vibratela godimo ka moka we are one re a tshwana ra lekana we are one we are the light ka re le mola but then ge re tla mo fase energy ya rena sentse vibrate le fase gore re kgone go communicate goba kore go šomišana le the law of gravity Ke yona e tlo e tlo kgonang go re gogela mo fase gomme ra belegwa ra ba mo lefaseng but then ge energy ela ya rena e vibrata mo fase then re dirang re feletša re lebala keno ya rena re lebala purpose ya rena and purpose e ke ya rena e re tlela mo lefaseng ke ye e le gore rena re ngwadile ka ra buka rena ya bophelo ye e lego gana mola godimo gana mola legodimong at the universe at the cosmic so mara re fitlha mo ra e lebala mara le ge e le gore ra e lebala go na kore life ya rena e re tlo go e phela e tlo no re channela go gana mola purposeng yona yela ne re ka thoma re lebetše but at the end o tlo kgwetse le gore mafelelong ke nnete re kgone go di dira tse dingwe tsa dilo tsela re ikemiše re rileng re tlo di dira experience e la re be gore tletše mo go tlo e experiencer re kgona go e fitlhelela ka re go na nako re- ka moka na re na le mangwele a e leng gore ke our guardian angels our spiritual guides our ancestor guides ba tlo no fela ba etla go rena ka ditoro ka intšhušeng jwalo le jwalo ba etla ba leka gore guide gore re boele gana mola tseleng yona yela so and then ntho engwe pa ya go dira re lebale ka ntle le energy go vibrate la fase re kgwetse le gore re ja dijo tse le gore ga re a tshwanela tse le gore di dira gore di tswalela ona moya ola di di- kore di tswalela moya ola wa rena ola gore ko re vibrate le godimo re kgone go bona dilo tse re santse re di bone e tswela the third eye e tswela dilo tse ka mokana tsona di-intuition di-positive thoughts and everything and gape ra buša ra ba le batho ba le ra botsa re ke batho ba thakathe batho ba go loya batho ba le bona ka ditlhare tse ba di šomišago ke ditlhare tse e leng gore di diang di di- kore di tswalela everything di a re lebatša gore re se ke ra gopola purpose ya rena on this earth re feletša re dira dilo tse e le gore re feletša re dira dilo tse e le gore re tsena mo lefifing gore motlhang moya wa rona o tloga mo lefaseng o palele ko o ya mola o swantse o ye gona gana mola o tswang gona originally moya wa rona o feletša o ya kae um to the underworld ga diabolosi okay and then o tsebe gore ka yona ba re kore ke thute setšo sa gago tseba gore namang le wa batso ba le kae o tlo theletša kudu ditoro tša gago ke mo di batlago ba go botsa ba le gona and then wena ke bolela le wena ka se sebaka ba re wena O a ke nyatša, ene wena o motho, kore o kgoši go ya ka badimo ba gago, o motho o mogolo, wa hlomphega. Kore, kore when coming to, to, to hierarchy ya spirituality sa gago, wa hlomphega. Akere, but then wena o lebetše gore wa hlomphega, o lebetše gore o tšwa kae, o lebetše ka hierarchy le gore wena o itshwere kua lefaseng lela la kua la, le la semoya. ke ka baka leo o feletša o dira dilo tše le gore di kore di, di tšwa tseleng di o tlišetša lefifi ka ra bophelo and the more lebati le o le bulega la lefifi ke the more e le gore o gare wa tswalelega kore o gare o tšwa tseleng ene ga ba e nyake ntho e ke ba nyaka gore wena go tloga mo lefaseng o tle gape o tlo tlo kopana le bona o kgone go tšwetša morero la gago pele ka gore moya ga o hwe moya ga o felele moya kore moya o o phela o le gona o phela o phela go go- go hwa nama ya rena fela mare moya ona o phela o le gona so o tshwanetse gore go tloga mo o boele gape gona mola o kgone go tswela pele ka tše dingwe and then o kgone go tlo boa gape mo lefase o be reincarnated goba o ye lefaseng le lengwe ba re lefase ga se le fela mafase ke a mantši o kgone go ya mafaseng a mangwe gape o yo- o tswela pele ka di-experience tša gago tše e le gore wena o rata go di tšweletša a kere Gore di dilo tše re di dira mo lefaseng ke tšona di re godišang spiritually ge re tla mo re tlela go tlo kry-a um di-lesson tše di itseng um di-experience tše di itseng tše e le gore di a re godiša rena ka bose rena ge re le mola lefaseng la semoya and then mangwele a gago gape goba badimo ba gago ba le go mo kganyeng ba sa bolela gape le ka dilo tša kore um dimpho ka raphelo ba gago dimpho di gona dimpho ke tše dintšhi mare yone dimpho di a thibiwa di thibiwa ke batho ba semoya that's why ba re tseba gore na o tšwa le kae tseba gore na o swantse o rapele jwang tseba gore na o swantse o connecte le mangelo a gago jwang kopana le modimo wa gago tšatši ka tšatši o sepele le yena kore le sepele ka kgato e tee o se ka kgwetša yena a sepelela pele wena o šaletše morago goba o se ka kgwetša le gore yena o sepela lineng yeke wena o tšere line e šele o tšere tsela e šele sepela le yena tseleng e tee tseba modimo wa gago tseba mangeloi a gago tseba badimo ba gago ba lego mokganyeng then o tla bona lo tša di tlo no sepela gabotse Ene wena ebile o na le maatla ala a gore le bana bale badimo bao ba e le gore ga ba mo kganyeng go na le tše ditlhagileng tše dintšhi mo lefaseng tše e le gore di ile tša ba iša mo lefifing o na le maatla a go rapelela batho ba uwe o na le maatla a go bantšha ka gare ga lefifi le ba leng ka gare ga lona gore le bona ba kgone go boela gana mo le leng gore ge re tloga mo lefaseng re boela gona ka mokana ga rena so ke tše dingwe tša dilo tše le wena o swantse o di dire ene ebile o na le maatla a go thuša batho ba bangwe gape ba e leng gore ba timetše ba tsene ka ra lefifi le lentšhi ga ba kgone go tseba pele le morago ke wene e le gore o swanetše o ba thuše gore ba kgone go boela mo latseleng ya bona so life it's an experience life it's an experiment ge re le moki go na le tso re tlogo go di dira ande kore meleko e tla ka tsela tša go fapana ande e tla go fapana ka bogolo ba yona le bonnyane ba yona so go ka go ka direla ntho e tee fela ka ra bophelo ba gago e le gore e ka change life ya gago e ka change bophelo ba ga gago go na ntho e tee fela e ka direla e le gore e ka o ntšha ka gare ga kganya ya go iša ka gare ga lefefe and-e le di-decisions tse re di dirago mo lefaseng le tsona di accounta one decision e ka dira gore bophelo ba gago goba foma le ka sebe forever for matšatši ana wo ba for dikgwedi tšene tšeoe o kgwetse le bophelo ba gago bo ba boima kore bo tletše ka disetlhwago fela goba ebile yona decision eo e ka affecta bophelo ba ka mokana wa bona forever until bjo tloga mo lefaseng so that is why we need to connect le mangwele a rena re connecte le yo maatla ohle the father re connecte le the mother and then re connecte le morwa and then by so doing then re kgona go dirang re kgona go tsena tseleng because ba tla ba gona ba phela ba re guida ba tla bolela le rena kudu ka dintšhwišeng tša rena o kgotse le gore go na ntho nyako o e dira and ba nyako o e dira ntho ntho o tlo iša lefifing ba kgona go bušetša morago mo e le gore o swantse o boele gona ba o bušetša tseleng ya gago wa bona gore no mo ke be ke setse ke timela ka nako nngwe re ba le bagwera ba e le gore ba tla go rena eme tša bona ba tlela go tlo re ntšha ditseleng goba ba bangwe le gore ba e dire intentionally mara kgwetse le gore motho yona friend ya gago e tsene ke moya o e le gore ga o sa gabotse ke moya wa diabolosi ke a negative energy an evil energy ye e le gore ya mo diriša gore e ke yona e mo romelang mo go wena gore a tle mo go wena a o diriše dilo tse di tswilego tseleng so Ge wena o le gore o ka ba o ka connecta le mangweloi a gago, o tlo kgona go bona bagwera ba mohuta o ka ra bophelo ba gago, gomme wa tseba gore wena o swanetše o kintšhetšwa mo go bona, o ntse o tšwela pele o ba rapelela gore ba kgone go bona na go diragalang ka ra maphelo a bona, ba kgone go bona lefifi le e le gore le ba aparetše, ba kgone go lwa le lona ba tšwe ka gare ga lona. Ke tše ding tša di-purpose tša gago. And then ba buša mangwele a gago le badimo ba bao ba ba lego mo kganyeng ba re ba tlo go utulela diphiri gannyane gannyane wena what you need to do kore o make sure gore um energy ya gago e vibrate le godimo gore ge ba etla wena ba utulela phiri tšeo gannyane gannyane o kgone go bona na go diragala eng ba bantšhi e kgotse le gore ke bolela batho le motho wa ona o na le spiritual gift motlho o bile a sa tlhae ya thwasong jwalo le jwalo a kere mara kgotse gore ke motho le gore o dirang o fela pelo o fela pelo ga a fela pelo ka tsela e ga re mo blame because yena ga sa tlha tseba purpose ya gagwe yena o no bona o no tseba gotho go na le ba re ke spiritual gift so ipotsa gore as long wena spiritual gift ra gore o swantse o sepele ga pela pela o ye go thwasa santhe fa go sowe nto e nngwe le wena o tlo kore mo wena e tla tlhagiša ke manyole a gago It's okay ka nako mang ba kgona go romela ngakeng e itseng gore sepela o ye o checka ba o tšhole ditaola o checke goba moprofeta o mo itseng a die dithapelo tša gage gomme a checke a kgone a checke tša bophelo ba a kgone go utulela diphiri tša mangwele a gago ba kgone go tlišetša melaetša e le gore ba e tliša go wena mohlomong e tla ka ditoro mara wa di lebala ka baka la gore go na le batho ba o seleka batho ba olea ba e le gore ba dang ba utswa ditoro tša gago goba ebile ba di blokile rona thutha o seke wa di gopola goba ka nako e ntši ka dula ba bolela in riddles tše dingwe o ka ba di gopola mara o sa kgone kuša nna tlhathollo ya gona mo ba reng motho a ka ba le spiritual gift mara e se gift e la re a sepolaye go thwasa motho a ka ba le gift e leng gore yena o swantse a no šoma ka ditlhare ya bangaka tšhupša motho a ka ba le gift e leng gore yena ka boseyena um eh, moya wa gage lefatlha la gage le tlo bula ke badimo ba gage ka bosebone le tlo bula ke mangwele a gage ka bose bona ene motho a seke a kgwetsa a rasha badimo o felela badimo pelo nto engwe lengwe ba e dira ka nako ya bona wa kgwetsa o fela pelo ka re go fela pelo o tlo dira di-mistakes tse dintšhi ka ra bophelo ba gago o tlo tsena ka moki wa tswa wa tsena ka mo wa tswa wa tsena ka mo wa tswa o kgwetse le gore wena go fitlha aging e itseng go botsa batho tla ba ratsa re keng o mpona eso ke setse ke tso thwasa five times go ke tso tsena ka thwasong five times tse di different mare ka moka na tsona dithwaso tše ga se di sepele gabotse ka okala gore wena o ile polekeng e wrong ande wena ga se o emele molaetša wa mangeloi a gago ba re iketle rena re tla o tlišetša melaetša re tla go botša diphiri tša rena re tla go bontšha nto nngwe le nngwe go kgwetše le gore ga o kgone ga o tsebe rena o tshwanetse bolele jwa le mangwele ya gago go botlhokwa gore ka nako nngwe o re go o rapela goba go bolela le bona o ba botšiše ba kgopela gore ba o kaede gorena o bolele le bona jwang ka nako ngwe ba botšhe rona a na ba rata ge o ka ba direla eng le eng o keng ntho e le gore o ka e reka wa ba fa yona wa ba direla yona ke tše dingwe tša dilo tse le gore re swanetše re ke thutse tsona okay ka botšha gape ka ba le karata tše pedi ba re ke the traveler ya re go wena ya re move in a new direction move in a new direction ka buša ka ba le the snow moon a re go wena a re purity so tše e ka re tše tše pedi di setse di kore di tsenelela kudu mola molaetša ola ke setse ko go boletse ke boditše ona gore ba re ke thute setšo sa gago ke thute setšo sa mangwele a gago ke thute gore na wena o tswa kae o ya kae so mo ba sa tswela pele mo go wena ba sa go botsa ba sa re direction e o leng mo go yona go na le gore o hwetse le gore go na le tse dingwe tse le gore ga di nape di sepela gabotse goba o tshwere the wrong direction so ye ba re yanong ye ke nako ya gore o move in a new direction kore o tshware direction e nngwe o tlo change tsela tsela o sepelang ka tsona wa sepela ka tsela ye ntshwa ge ke bolela ka tsela ke bolela ka tsela ya semoya ke bolela ka tsela ya bophelo o ka ba e le gore maybe o mo directioneng ya nnete mare yone go ra gore eh, ntle o mlo ka nna se o thwasitse goba se seng gape jwalo le jwalo goba ebile a se tlho thwasa mara wa tseba wena ka boswena gore o na le le le moya o tswa mo eh, ngakeng e o tswang go yona goba baporofeta ba botse gore wena o na le moya o motho wa moya ge ba re o na le motho wa moya ka nako ntšhi ba bara gore ba ra gore um o na le the prophetic gift mara yone go na le prophetic gift e le gore re a sepela ra ya mo ba re rometseng gona ra ya ra barula moya ola go ba le prophetic gift e le gore ga re yo barula moya ga re felo mangwele ao ke bona e le gore ba tlo ba o guida ge e le o santse o emetseng ba tlatla gone ba botsa re jalo o santse o emetseng a masole a maso and-e ke ntho la gore nako ngwe ebile ke ntho la gore o ka kiša go ba nyaka motho gore o tseba kudu ka dilo tse ke tša semoya then o tlo go iša gore o kgone go ba safe mare ka nako e ntšhi kgwetšele gore tše dingwe ebile wena ka bosone o swantse o ke direle tsona ka bose tsona ga di nyake another person a go thuša ee o ka kgwetšele gore you are on the right track o dira dilo ka tsela maleba ka motlha o followa di-instructions le di-guidance tša mangwele a gago mare yone wa kgwetšele gore ge ba bolela gore now is time gore wena o tše another direction goba a new direction ya ba gore jale ke mangeloi a mangwe ga se bale e le gore o bo tshwere tsela ya bona ba tswelela ka raphelo ba gago jale ke nako ya bona mangeloi a rena ba tshwara meeting banna fase ba nna lekgotla la bona ba decide ba discussa ka rena o bo o gagane jwale wena o bo le busy le ba e le gore ba bego ba le busy ka wena ka se sebaka o ntse o ba phethela ka tsela e ba nyakang ka gona jwale ka bo ka ba o ka ba o feditše wa le le gore a se o fetše o tla mo gare ga dilo goba mogoya o ya o tla mafelelong a, a mošomo wa bona then go tšwelela ba bang gape ba mangelwe ke nako ya bona jwale and then le bona ba tla go wena then go ra gore ka ra dilo tše le gore wena o swetse o di dira ka ra bophelo ba o kithutile tsona then ke nako e la gore o kithute new more things go na le tše dingwe gape tše le gore ba tlo tla go wena jane ba nyaka gore le tsona di tsenelele ka re ga semoya sela sa gago ka ra tsela ya gago ya semoya mohlomongwe wa kgotšela gore ka setse ke lwetse gore o tseba ka the prophetic gift fela mara ene go atla nako e le gore go tla ba le ba manguni ba le ba mandao ba le ba manzunza le bona ba tla ba fitlha go wena then ba go bontšha tše ba go bontšhang tsona then wa makala yone ga o sa lora diphika tsela a kere o bontse o bona diphika then ga e sa le diphika tsela fela then o thoma o bona le mašela badimo o thoma o bona dipheta tša dingaka o thoma o bona ditaola jalo le jalo goba mohlomong ene ba thoma go bontšha o bona ka nako e ntšhi o phela o le nageng o sepela mo nageng o kopana o nametše thaba jalo le jalo goba o kopana le gaufi le metsi ba o botsa jale ke nako e la gore kore o ke ground o fele o ya mo nageng o theletša melodi ya dinonyane melodi ya ya mehlare moya go ntse o foka mola o theletše ke ka mokgwa e le gore ba connecta le wena ka gona ande ba o bontšha le yona thaba ela gore o swantse o namele thabeso o rapele mo wena goba o bolelele rena go ile kwa thabeng ela ke ba bangwe ba mangwe le gago ba ditse gona mola so go ya gana mola o ya o kopana le bona goba o swantse o ye mola o ye o rapela So the more o yang kua ke the more e le gore ba leka go dirang gore energy la gago e ye vibration ena ye godimo e seka ya fase ba leka go thuša because already mohlho mongwe kgwetšo le batho ba ka ntle already ba ba setse ba tswaletše gore bona every year goba every month ba latlhela ba leka go tswalela and-e go bula moyowe ke mmereko ka gore ditlhare tše dintšhi di berekile mowe ke mmereko so o ka bona motho e le gore wa o thuša ka se sebaka spiritually goba wa o guida jalo le jalo maro yanong ye ke nako e la gore le wena o thome go dira tše ba go bontšhang tsona ba re dira so dira so and then ba buša gape ba re ba nyaka kganya ba nyaka kganya ka ra bophelo ga ba nyake lefifi o ka kgotsa e le gore go na le ntho e diragetseng tšatši la lekgono e le gore wa bona gore ntho e ntlišetše lefifi o kgona go bona jang gore o tlišetše dififi o feletša kore o nyamile o nyamile o ka ba tsebana nyamiše keng kaba o sa tsebe o ne o ka gore moya o ile fase then go ra gore go na le lefifi ka ra bophelo ba gago something se diragetše sa o dira gore wena moya o ye fase e ka ba e le ntho e le gore e diragetše between wena le motho o mongwe ya o dira gore moya o be fase o šale o nyamile o šale o kwatile o šale o ferekanye maikutlo goba e ka no ba e le environment lefelo le o lego mo go lona kgotsa le gore ke lefelo le gore ga le a tlhweka ka metlha o tsena ka ra lefelo leo then energy ya gago e thoma go change maikutlo a go thoma go change di-senses tša di thoma go change di-feelings tša di thoma go change so ba bolela ba re purity ya nyakega ka raphelo ba gago motlho bo lefela le ba bolela ka lona ke lefelo le wena o berekelang mo go lona ga ona ntho e tla go e dira ka mo gara lefelo leo a ona ka mokgwa le gore ka le hlwekiša ka gona mare go bohlokwa gore ka go ba setse ba bontšhitše gore lefelo leo berekelang mo go lona ga le gabotse spiritually le tletše ka too much negative energies le tletše ka too much evil spirits so o ra re wena bona gore go lokiwa gae o lokiša bophelo ba gago o lokiša mmele wa gago physically spiritually and mentally le lefelo la le mo wena o dulang gona wa make sure motse wa o tlhwekile motse wa o cleansed ga ona baloi ba e le gore ba kgona go tsena ga ona negative energy goba di-evil spirits tše le di kgona go tsena and le wena wa ke tukiša mo melong wa gago le ba lapa la gago ka gore ka kgotsa le o le gore wena wa ke cleansa mara ga o cleanse bana then ka metlha o connecta le bana ba gago because bona ba tla ba le ba na le too much dark energy surround them energy la bona ela e affecta energy ya gago e lwa le energy ya gago so wa cleansa ba lapa lago ka moka la ba gabotse mo mmeleng le legae la lena wa ba kganya fela ka moke la kgona go receiva di-message tša tswa mangelo a lena le diphiri tšela ba tlo go tulela tsona ba kgona go di utulla and then wa tsaya le o sepela o ya lefelong lene le la ba rileng ga le gabotse wena mo mmele wa gago o gabotse motlho bile o tshwerele something in yo o ka tshwara letswela la kgorofo ka metlha ka re ga plastic nyanyana ya gago le ka la ka ra beke ya gago goba wa kgwetsa o tšhetše ka mare ga meraba ya gago goba ka re ga dieta tša gago ka ra dieta o tla tšhela fine salt not, not le la, la kgorofo wa tsa gore ga o tlo di tšola o phela o di apere then any energy e le gore ga e nyakege mola o šomang gona ga e kgone go affecta in any way A go na dintwa ka mmerekong? A go na batho ba e le gore ba go nyatša, ba go telela, jwalo le jwalo? Wa mošemong wa gago wa tlhwa o bereka gabotse, ene mmereko wa gago wa phadima, wa kgahliša. A go hwetše e le gore ka mehla wena o berekile, wena kore ba go accusa ka something, wena ba go botša le gore ga se o dire gabotse, wena kore wena o phela o tshwere ke di-stress. Dilo tše ka moka tsona di a sepela. Ene le bana bana bale e le gore ba ba le go go seba, ba nna makgotla ka wena, wa ba fenya, ba felelwa ke maatla so ba re kganya ya nyakega ka ra bophelo ba gago as long as go na le kganya ka ra bophelo ba gago o tlo fenya di-negative energies o tlo fenya mathakati o tlo fenya di-demons o tlo fenya di-evil spirit o tlo fenya di-poltergeist ka gore go o sena kganya lona lefelo le le o bereka mo go lona le le le gore ka metlha le utlišetša lefifi le tletše ka lefifi Tseba gore ge o sepela ka mohla o boela gae go o tšhaiša, go na le lefifi le le gore le o šela morago. Go na le negative energies tše le gore di tsamaya le wena. Go ba le di-poltergeist goba di-evil spirits tše le gore di ba attached to you, di o šela morago di ya le wena gae. Ge di fihla gae di dirang? Napile Mokadiane di a dula jwale. Ke mo di dulang gona ebile ga di sa sepela. Ke legae la tšona. Di thabile jwale. and ebile thoma go affecta everyone in the family nampile ka mo gae then go thoma go ba le dintwa tšhelete a e sa kgona go ba gona le thoma go kgakgana dilo tša phela di sa sepela gabotse ke a le leboga ke yona reading ya rena ya yona bekeki le be le beke e botse modimo a le dire ka go loka